yes yes yes it's your boy mbitsi the producer namuntlha ne hi lava ku ta mi tisa leswi swa kahle from mbitsi studio tv loko swi ku vava tana laha loko swi ku vava tana laha
mbitsi studio blogspot.com
Eh ihlekani ihlekani eh balangiteli va Mbitsi Studio TV eh namuntlha hi vakili ka Botima Baby hi ta hi ta vona eh vutshila bya vona bya aka mbedwa so ni ta va ni kha ni introduce eka vona ni va pfuxela ni twa ku va njhani eh ihlekani boti eh ayi ayi njhani mi pfukile a hi pfukile vutomi bya ha hlayisekile bya ha khuluka Eya ha no amukela la ka Mbitsi Mbitsi TV eh lawani hi lava ku ya hi ya twisisa kahle ku i mani boti mabibi
boti mabibi ya vulavulaka kwa lowu mi vulavulaka na ye boti mabibi okay eh no pfumela ku vahlari vahlaleli mi le ku sitweni ku boti mabibi i mani hi va lava vulavulaka kwala eh a swi na mhaka hambi va nga ti tivisanga ngopfu Mabebi vhakiyela ka n'wina hi la ku twisisa kahle hi masungulelo ya n'wina ya business leyi mi nga le ka yona mi sungule njhani swilo leswiwani swa business leya mubedo
a swilo leswiwani swi tiki ngopfu a swi olovi um swi suka kule ngopfu ku ri munhu loko a swi languta a nga ku um swo ta kwala na kwala a swi simple swi nga va simple hi ku swi languta hi matihlo. swi suka kule ngopfu a ku sunguleni ka mina a ni tirha emapurasini ni kaka na mabunu khoma ti-home light ni suka ni ya cingela vucingelelano lebyi byi nga na maphepha swa tiphurayivhete ni suka ni ya aka ni endla ti-plumbing-i tele ngopfu ni suka ni endla tikhapeti ni endla ti-wooden floor a ni endla swo tala ngopfu ni suka ni aka ni suka. se ni ya ni ya ni ya na tshama na vanhu lava va endla va mibedo xa mina ndzi ri ku ri ku veka tihlo ni vone ku ho um ntirho lowu nga wu nga ni olovela ku swi la ku i wa mibedo hi ku languta ntsena hi wa ni vukasa ni khomile siku ri ho na sungula tikhandela wa mina mibedo se ma se se hi makumu hayi vheva esikwini ku ho swi la ku ni nga swi koti ni nga vhe ni ti endlela hi swo sweswo swesweswo Se, loko mi hleketa kahle mi nga mi sunguli rini lembe rihi loko mi ku sungula ku endla mubedo wo sungula mi endla mi ku se mi sungula khampani ya n'wina loko mi mi tsundzuka ma ha tsundzuka kahle lembe ndzhaku a lembe ndzhaku kahle kahle eh, hi leri nga hela leri loko ra ha kusuka kwalaho ka va ma february se khampani yi va yi kulu hi ndlela leyiwani ku ve mi sunguli lembe leri nga hundza a hi hlayi leri lembe leri nga hela hi february endzhaku ka rona hi 2022 2023 2023 Mm, hi- ni vula ku hi- swona ku se khampani se yi va yi kha yi kula hi ndlela leyiwani kusuka lembe leri nga hela hi february hi hi hi hi xihi xihundla lexi mi nga va na xona kahlekahle ku va khampani yi za yi kula hi ndlela leyiwani a xihundla a ku na xihundla ee ku va ntokoto na na vuswikoti na ku tiyimisela ku endla xilo na ku pfula tihlo na ku ringetela ku ringetela hi mhaka yi kulukumba ngopfu ku ringetela i endla swona swi kuma ku vhe ti khomisa sweswo so xihundla ha ku hava xihundla na swi twa vanhu ku tala va vulavula- va vulavula hi swihundla ee isa hambi swa swihundlahundla ntirhiso ni tirha swa life swo swi Okay. humela rivaleni ma swa ku a ni leswiwani a swi le- swi- swi- a swi le xihundleni Eh. swi le rivaleni ha na miri so mi tirha na mani kwala ka khampani yale ya n'wina la sweswiwani ni tirha ni ri one sweswiwani mina a ku sungula na- na tirha na na vanhu a ni tirha na na vahisan'wana vambirhi Eh, Eh, va nga bitona se swin'wana va nga bitona hi ndlela yin'wana ndzi va ku hlamusela ku ri no um a ni endla mbedo na vahisa lava loko mina ni endla mbedo wa mina a wu jikisiwi customer ya lava loko va endla Ya. lava ni tirhaka na vona ya jika ya vumi va tlula lava tidays va tirha na vuma. vona eh eh se ni swo eh, musi langa khampani yi ta vuya ndhawu yi nga dlina se yiwa eh mi langusa ku yi nga yi nga wi Eh, se ni vhe ni ya ku ho ni ni vhe ni- ni ni endla leswaku ve ri tsutsuma eh, swi tlula khomba kunene eh Mm, swa ku eh, loko ni endla xilo a ni fanele ni jaha u ri ni tsutsumisa yini yini u ri ni tsutsuma ku ni- ni- ni fuwa u ri ni tsutsumisa yini loko ni- loko ni endla mbedo hi- hi hi three days or hi vhiki is enough And- hi karhi va yi endla 3 4 5 6 se swo mara ya vuya so Eh, byela- tlhela byelani ndza- byelani va lang- va- va- va- va- valanguseri va tv ya ya mbitsi ya mbitsi ku hi yihi mbedo leyi mi yi endlaka mi endla tisingili ntsena kumbe ku n- tixaka hinkwato ma ti endla ta mbedo hi yihi mi nga yi mexina ku lava va va lavaka ku ta va ta xava va va va kha va swi tiva ku va ta va ta va langusana na yini laha okay okay okay um ka mibeda ni swi ya hi tisayizi e loko ni langutile nga ku tisayizi ta fika ta four four four tisayizi ku na singili yo sungula singili yo sungula ku va na three quarter leyi landzelaku leyi leyi hindzaku singili ku nga va na three quarter ku va na dawulu leyi hindzaku singili na na na three quarter i ah, dawulu ku va na number four va nge i queen queen bed hinkwato ma ti endla leti ivi ku va na leyo hetelela va ngo i king hinkwato ma ti endla leti kwala kaya um leti ni nga endleku hi leyi va ngo i king a ni yi endli ni endla single three quarter double queen okay hmm. so ni byeleni laha ti-challenges leti mi hlanganaka na tona a ku endleni ka n'wina mibedwa um eh, ku ya hi ti-customer na lava mi va supplayaku kumbe ku hava lava mi va supplayaku um eh, va taku va ta stoka ka n'wina
Ah, mina eh, ku va supply ka mina i ku va khi hi loko ku ri va endli va mibedo a supply loko ku ri- loko ku ri ku eh, munhu wo xava i munhu wo endla mibedo straight na n'wi supply ka xota swo karhi na mina ku ni xota swo karhi na yena a ni supply a ku na tixopo leti mi ti supply-aka ku- kusuka sweswi eh, leti mi va- va- va tsaka va ta xava ka va ta xava ka n'wina va stoka Eh, tete ti kona tete eh, ku fanele ku eh, ni tirhisana na na na tixopo ta to fana na makula ee Eh, teto hi tihuku ta ku ti-supply hi mibedo loko ti endli mibedo leyi loko leyi endli mibedo hi yi veka hi vona ku a yi fambi Eh. or a va xani ku na vanhu lava- lava vo eh, eish, ah, swa- swa swa lomu mapatopatweni or swa lomu eh, eh, lomu makaya lomuwani a a hi xavi hi la swi huma xopeni straight se Yeah. ho endla hina va yisela kule xopeni kwale ka tichopo ta wole timakula va va xavisaka kona hi va hi byela makulu ku tani bedi lemuhoxa phakati va ta va ta va ta va ta xave ku vanhu vo tala va lava eh, mibedwa ya ku huma ndzeni ka xopo hi teka mibedo bebi teka three four yi ya kwale yi ya ku yeve kwale mi nga rivali ku na ku subscribe ka mbitsi tv and ha ya mahlweni hi hlamuseteni nyana hi vutomi bya n'wina ku ehenhleni ka mbedwa na na vutomi bya n'wina ni twinyana yi nga ri ku na swisin'waswin'wana mi swi endlaka hi swihi swin'wana mi nga hi byelanyana hi vutomi bya n'wina ku i swini i yini na yini leswi mi delanaku mi delaku hi swona evuton'wini ku va mi ti tsakisa ku tihanyisa i yini a mina kahle kahle vutomi bya mina no rhandza ku ti tsakisa loko endla entertainment mina for self or eh. karhi loko tirha leswi ni tirhaka swona eh. no teka eh, cd ni cd ya or ti-track hi vulavula hi music ti-track ta music ta nqambi yo karhi ni teka ni pulaka swipikarini hi ku tsakisa ka mina ku loko ku va kun'wana n'wina mi na ti-album nyana na tona chayisa na mifuni ti rhandza ngopfu ta mina e mina ti nga ni ti-album kusuka kusuka musunguleni ah, i two ntsena i two ntsena na singili ntsena um singili um hi leyi nga endliwa um last year hi thirty ta september um volume one yo endliwe hi twenty sixteen volume two endliwa hi twenty eighteen um singili ni endla last year thirty september okay um na swi twa sweswo kambe byelani mina mindlovu n'wini um vatswari va ha ri kona
vatswari va kona okay
okay va kona va le kaya va kumeka kaya yes okay no um na ndyangu na wu vona ni vona na baby girl lawani um hi khensa swinene ku va hi muvhakeri lawani ha ta tlhela hi lava ku komba vanhu um ku mi endla mibedo ya njhani cameraman wa hina u ta va a kha a ya komba ku hi ndlisa ku yini mi ndlisa ku yini mibedwa um sweswi leyi mi nga yi khoma hi leyiwani um hi ngo ka hi nga vutisi ti-price hi mhaka ku a ni um masikwani lama swi tshama swi kha swi gonya swi ya hansi swa cincacinca so vanhu lava va lavaka ku ta va ta xava a va tihlanganisi na sweswere ku nga mester ndlovu not loya wa wa qambi loya yi liya yin'wani mara mester ndlovu sweswer eh khesi swinene mester ndlovu ende sweswerele yi wela yi wela ka sweswo hinkwaswo ivi a karhele vuqambi um switirhotirho swa mavoko Eh, tinamba foni ta n'wina va nga mi kuma kwihi eh, vayingiseri va nga mi kuma kwihi eh, va- valangutiseli va mbitsi tv la ka mbitsi tv kasi swi olovi ngopfu kuma boti mabebi ha mi n'wi kumaka kwala ka 074 074 double seven

Eh. na yi renewa hambi va nga ta va ta xava ya mina straight okay mi va ku e yi na planga ro karhi or yi phatekerile a ni ku vhe loko ko ze ku ku phateka base a xikarhi na plug ma wela hansi swi komba ku na trust fanele ri landzelela um na rona trust ra ra rhunyiwi a ri rhunyi- na rhunyiwa mi na trust hi roxe loko ri phatekile ni tlhatlhevela um ni tlhatlhevela malapi ya trust leriya ni stretcha spring ni faka tibalance ni faka xitaku xintshwa leriya lapa na ha ri faka ni faka rin'wana i to chuza ku lava ri ra njhani hi makumu ehenhla okay no swi olovile hi khe swi swi ntsengo hi nga wu veki eh, ntsengo wu vula- wu veka loko se khe hi vulavula kwala ka ka foni yeliya okay eh mi nga rivali ku subscribe ka mbitsi tv eh hi mita ku cope
Mbiti Studio Blogspot.com.